Naam, naam, naam. Mwĩroreri witũ ningĩ nĩ tuoka. Tũkwĩraga tũtikanogio nĩ gũka gũkũhe ũhoro na gũgũtara tondũ twĩna mũcokanĩrĩria ũgwĩtwo Mary Mũmbi wa Ndũng'ũ. Mary Mũmbi wa Ndũng'ũ no wende ndiri- ũririkanie mwĩroreri witũ ũrĩa wĩkaga na Mary Mũmbi wa Ndũng'ũ no. Mary Mũmbi wa Ndũng'ũ nĩ mũcokanĩrĩria o ta ũguo waigua ndetwo. na nĩekaga maũndũ maingĩ agĩcokanĩrĩria tondũ tũkoragwo na mediation, tũgagĩkorwo na counselling, tũgakorwo na maũndũ maingĩ na mothe rĩ no kũgeria gũcokanĩrĩria mĩciĩ ĩtuĩke kĩndũ kĩmwe ĩtuĩke kĩndũ kĩega ĩĩ na kĩndũ kĩega. Na ĩtĩkĩra kũheana namba ciaku cia thimũ nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũkwĩroreire. Mũndũ ũrĩa ũnjendete, mũndũ ũrĩa njĩtagwo Mĩrũmbwa Ndung'u, na namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 68 2205. Thank you nĩ 0722682205 ĩyo nĩyo namba ya mũcokanĩrĩria mũcokanĩrĩria Ĩĩ. last time rĩrĩa twĩrigĩte rĩ Nĩ twaririe ũhoro wa ciana ũrĩa cingĩkorũo cithũkĩtio nĩ andũ arĩa makuhanĩrĩirie mũno nao, andũ arĩa mamendete mũno, andũ arĩa mangĩmehoka mũno. Mwana ũcio rĩngĩ agakorũo anyitĩtwo nĩ ithe. nĩ mamawe, eh, nĩ kazini yao, ũndũ wa mũthemba ũcio. Na ciana nyingĩ igakorwo itihotaga kumbũra mathĩna marĩa marandagwo. Na thĩinĩ wa mawĩra-inĩ maku maku mamwe-rĩ, nĩ wĩkaga counselling. Ũngĩreherwo case ya mũthemba ta ũcio-rĩ, counsellor-rĩ, mwana ũyũ arĩragĩra bedroom, gũtirĩ ũĩ, gũtirĩ mũndũ ũramenya maũndũ marĩa aragerera, no kũrĩra, no kũrĩra, no kũrĩra, no kũrĩra. Ũngĩamba kũmũteithia atĩa? Wa mbere njuge ũrĩa Kazoras magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩka kana twĩkaga, nĩ kũreka mwana ũcio rĩrĩa tuonana nake tũkaria nake ahote kũhingũrĩra ngoro, ngamũrekereria arie maũndũ marĩa mothe araigua maramũthumbũra. ũtekũ interact nake tondũ wona eitũrũra ũguo eitũrũre ũguo no arahũthĩ no arahũthĩrwo agĩkorwo nĩ ararĩra ũkareka arĩre tu arĩre nginya ambe ahũthĩrwo rĩu ũgagĩcoka ũkamũthiĩ ũkahora ũkareka agũcokerie kiugo o kahora angĩkwĩra rĩngĩ nĩ ithe wamũnyitire. na erirwo rĩngĩ ta rĩu kaingĩ nĩ kũtu buraitirwo kuga atĩ wona woiga nĩ ngakũraga kana nĩ ngũkũraga na nĩ mwana mũnini no etĩkie nĩ ekũragwo nĩ baba wao Yes. na koguo rĩu nĩ ekwaga kuga in case angĩkwĩra ũgakĩmwĩra ndĩ- ndekũragwo na angĩkorwo nĩ ũkũhota ũgakĩmũria rĩu rĩ o- niĩ ndi- we tu ũkuga nĩ niĩ ngugaĩ na maũndũ maya ndikũhithũria ĩ no riboti

ndakorwo ta wa mũbetri yes. kana ta wa mwanĩka na rĩngĩ rĩngĩ nĩ mũndũ warĩpirwo na ndangĩenda kũmenya nĩ arĩpirwo mm-hmm. koguo rĩu maũndũ maingĩ ma, ma counseling mm. makoragwo me hitho mm-hmm. na nĩ makoragwo me maritũ tondũ ona angĩkwĩra ndũkere mamu wao ndũkũmwĩra mm-hmm. no hũthĩre language ĩkĩrĩa ĩtarĩ ya kũmũ expose nĩgetha rĩu at least nyina rĩ amenye kana nĩ egũtĩ care ya kũrora ciana icio wega na kĩ na kĩ no ndũngĩthiĩ ũmerĩte atĩrĩrĩ ĩĩ nĩ ũramenya mwarĩguo nĩ aranyitirwo rĩngĩ rĩu wahota kũrehe ningĩ haro ĩngĩ